Uh, beth yw rest? Gorffwys. Gorffwys. Gorffwys? Gorffwys troed. Gorffwys. Dyma fy gorffwys troed. O, oh, helo! Helo! Helo, a, a chroeso i'r swyddfa. Croeso i ble i fi creu yr fideos ma, a croeso i'r fideo ble i fi'n dangos i chi sut i fi'n creu y fideos ma. So, fi jyst yn mynd i mynd o gwmpas, a fi jyst yn mynd i ddangos i chi be... be ni'n neud. Der y mewn, der y mewn, sir. Croeso i'r desg, ble I fi'n actually creu yr fideos. Mike. Mae brawd fi di creu hyn i fi. Uh, Ydy'n tu ôl y camera, actually. Um, Gweda helo. Mae fe amlwg yn, yn blwch o Mario, random box, ond mae fe hefyd yn dal SD cards fawr a fach. So, diolch i uh, Alex am hwnna. Bwrdd pin? Pin bwrdd. Pin fwrdd. Um, bwrdd gwyn, So, so fe'n bwrdd gwyn rhyngweithiol, fel oedd Dani yn ysgol gynradd. Yeah. Cofio'r bwrddau gwyn rhyngweithiol? Fi'n cofio. Uh, beth yn gweithio? Na, beth yn gweithio, ond o'ch chi'n gallu mynd lan a sgwennu arnyn nhw. Fi weithiau jyst yn gael y beanbag ma allan a jyst... A mae'r fyw yn, yn dda iawn. Mae ma lle dda i gwerthfarogi yr fyw. So weithiau fi jyst yn Eistedd fan 'yn a fi'n meddwl am syniade neu... Fi weithie'n bwyta fan 'yn. Yfed panad o de. I fi weithie'n crio. I fi'n sgedwlo mewn 20 munud o grio bob dydd. Na fi'n jocan, bai crio. Sut i fi'n actually creu'r y fideo? Dyma Yr darn fwyaf pwysig y, yr swyddfa. Um, y Mac Mini, da dongle Mini sy yn, uh, sy'n reoli yr setup cyfan. Um, y PS4, y fi'n chwarae Minecraft arno, a'r PS4 controller. Um, Owen, a Focusrite. Um, Mae'r wifren wrth Focusrite yn mynd o dan y desg, oedd mae'n dod nôl lan o'r desg i'r cloud lifter sydd tu ôl yr uh, sgrin, y peth glas na. A wedyn, yr, yr gwifren yn dod allan o fanna, o dan y desg eto, lan i'r mic i fi'n dynyddio. A, wel, na fe, fi, I fi'n, i fi'n mountio'r camera lan fan hyn, trwy amser, bach o zoom, a wedyn jyst gos, gostwng y sgrin, oherwydd fel arfer mae sgrin fi fan hyn. So, y problem da'r setup fi yw y ffaith bo, mae ddim ond da fi un sgrin fel arfer. Um, so, oedd rhaid i fi prynu'r Asus Zen Screen ma, felly i fi'n gallu reoli be sy'n digwydd a beth i fi'n be' fi'n recordio tra i fi'n chwarae y Playstation four. Fi'n defnyddio'r Mac mini yym i i pweru'r mike yn amlwg a wedyn fi jyst yn gwasgu start recording fan 'na a wedyn 'yf fi'n 'yf fi'n recordio fy llais nawr. A nawr 'ych chi yn clywed yy fy llais trwy yr Shure SM7B yn hytrach na yym uh, yr camera chi wedi fod yn clywed trwy gydol y fideo, os mae yna'n creu synwyr. Mae da fi keyboard sy'n Bluetooth, um, sy'n da dim gwifrennu, a mae da fi MX Master Pro Wireless. Diolch, Alex. Fel arfer, mae'r ma, r, mouse ma'n massive, so mae'r un ma yn lot llai, oherwydd mae da fi dwylo Really fach. Uh, a cornel boring, essentially. Gole, gole, green screen. Dyma drar diddorol. Dyma ble um, mae holl gyr fi yn byw. A drones, yr audios, popeth fel yna. Ond ni'n mynd i cael yna nawr. Um, y drar ma yn diddorol. Diddorol iawn. Uh, a charging station.

label arno fe a fi eisiau fe fod mewn bocs. so, fel ych chi'n weld, audio, um, plugs and dongles, batteries, micro USB, mini USB, USB Type-C, plugs and dongles a Ethernet cables. Ah, llawer o USB. Ie, yeah, llawer o USB am, am be i ni'n neud fan hyn. Neu stationary, um, yna fel Sharpies, um, labels, Spectol apparently. Sef yn ymlaen! Um, printer. Um, Edrych yn newydd? Ie, yeah, newydd sbon. Fi di newydd fe un waith. Cael fridge fan hyn, lot o fwyd yn fanna, boring hefyd. Edition newydd i'r swyddfa yw, um, yw hyn. Fi'n meddwl na popeth. Um, fi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau y fideo yma. Fi wedi mwynhau creu o. A wna i weld chi yn y fideo nesa. Hwyl fawr.